Чӑваш Енӗн искусство ҫыннисем кӑларӑм малалла пырать. Тепӗр хута аса илтеретӗп. Кӗреке хуҫисем тӗнчипе паллӑ, чӑваш тӗнчипе паллӑ. Композитор Анатолийпе тата унӑн мӑшӑрӗ Надежда Никитинсем Кӗрекен сумлӑ хӑни, чӑваш халӑх ҫыравҫи Юхма Мишши. Халь эпир тепӗр юрри ҫинчен калаҫӑпӑр. Унӑн ячӗ Кӑвак Ҫеҫпӗл. Юрӑн ячӗсене аса илсессӗнех куҫ умне темшӗн-ҫке илемлӗ те кӑвак куҫсем тухса тӑраҫҫӗ. Михаил Николаевич, Кунта темле вӑрттӑнлӑх пурах. Ку юратура мана темле питӗ пысӑк юрату пытаннӑн туйӑнать. Мӗнле хӗр чӗри ҫунтарнӑ-ши сирӗн чӗрере? Мӗншӗн шупталӑп кӑвак ҫеҫпӗл тесе ҫакӑн пек юрӑ сӑмахӗсем ҫырӑннӑ-ши сирӗн чунра? Ман пӗртен-пӗр юрату пулнӑ. Вӑл юрату ман савнӑ мӑшӑр Роза Шевлепи, ҫыравҫӑ, педагог. Вӑт ӑна халалласа эпӗ юлашки вӑхӑтра ҫакӑн пек кӗнеке те кӑлартӑм. Пӗртен-пӗр юрату. Кунта ҫак кӗнекере ӑна халалласа ҫырнӑ пӗтӗм сӑвӑсем, юрӑсем. Вӑт тӗлӗнмелле, ҫак Роза Шевлепине халалласа ҫырнӑ сӑвӑсенчен чылайӑшӗ юрӑ пулса тӑнӑ. Мӗншӗн вӑл вот, э, Анатолий композитор кала-кала ун пирки каласа пултараймасӑн тенӗ палах. Ахальтен ҫырӑнман та-ха унна. Чунпа ҫырнӑ, ҫампа вӗсем ҫапла вот хитрен шанса тухнӑ. Ӑна композиторсем тӳрех асӑрханӑ. Тен, Анатолий Никитич, эсир ҫав юрӑра юрату хӑватне туйса илейнӗ? Эсир каланӑ сӑмахсем тӗп-тӗрӗс. Ҫав сӑвӑсенчех эпир ҫав кӗввине те шыратпӑр. Тӗрӗс, тӗрӗс. Вот. Вот, вот. Кӗввине те шыратпӑр. Юхма э, сӑвисенче пур ҫав кӗвӗ. А пин композицисен шыраса илмелле ҫанта сӑвӑ хушшинче ҫав мелоди те ҫӳрет юнашарах. Вӗте пӗрле шыраса тупмӑр. Сӑнласа та кӑвак ҫеҫпӗл тесе ятпана хатӗн мар ӗнтӗ вӑл. Вӑл тетеке эпӗ те юратап, ман мӑшӑр. Ну, пур те юратать. Роза Шевлепи кирек ста кайсассӑн та Вӑл чӑн малтан пӗрремӗш чечек вӑл. Пӗрремӗш чечек вӑрмана тухать. Ҫав ӗнтӗ аса илен те вот ҫамрӑклӑха эпир ӗнтӗ студент ҫине хумпа паллашнӑ. Ялан ҫапла пӗрле ҫӳренӗ. Чӑн малтан парнелекен савнӑ ҫыннӑн парнелес килет, савнӑ хӗрачана чечек, а мӗнле чечек калӑп унӑн чухне укҫалла илсе парнелес тене пулма та пултарайман. Вӑрманта, вӑрманта чӑн малтан пухса панӑ парнелене вот Ҫав шухӑш тухнӑ ӗнтӗ. Ҫав шухӑш тухнӑ ҫав, типтереҫҫӗ. Юр валли ҫырнӑ сӑвӑсем уйрӑммӑн ҫуралаҫҫӗ пуль тесе шутлатӑп поэт чӗринче. Вара ҫав сӑввине кӗвӗленӗ чухнех унӑн чунӗ юрлать пуль тесе шутлатӑп эпӗ. Вара ҫав чун, шалтан чун юрласа кӑларнӑ сӑмахсем вӗсем юрӑ-кӗвви ҫине питӗ ансат вырнаҫса лараҫҫӗ. Эп те каласшӑн, ку юрӑ пирки маншӑн та питӗ пӗлтерӗшлӗ юрӑ. Анатолий вӗреннӗ вӑхӑтра каникулсене килсе ҫитсен калафет сӑвӑсем пӑхаттӑмӑрччӗ. Михаил Николаевич сирӗн сӑвӑсене ҫакна суйласа илнӗ, ҫак юрӑ ҫине лармалла сӑвӑ тесе. Ҫак юрӑн хӑйӗн те истори пур, юрӑ ҫурални. Вӑл ҫак юрӑна вӗреннӗ чухне ҫырнӑ та ҫак юрӑна вара каникула килсе сӗнь мана итлеттерсе кӑларчӗ. Манӑн хамӑн чӗрере те ку юрӑ мана халалланӑ пек туйӑнса карӗ. Вара ҫак юрӑна... Ара, сирӗн мӑшӑрӑн куҫӗсенче кӑвак мар-и-ха? Унӑн куҫӗсем кӑвак-ха. Куржаҫҫӗ-ма, куржаҫҫӗ-ма. Унӑн кӑвак. Хама халалланӑ пек туйӑнчӗ. Кӗвви питӗ вырнаҫса ларчӗ ҫак юрӑпа. Вӑл вӗренме каять тейӗпӗр кунта Шупашкарта, хамӑн пӗчӗк хӗл пӗрчипе кунта ӑна кӗтсе пурӑннӑ. Вӑл Уфара вӗреннӗ. Ҫак юрӑна эпӗ ирхи кӗле вырӑнне йышӑннӑ тесессӗн те юрать. Унта кашни йӗрке юрататӑп, юрататӑп. Маншӑн эс хӗвел кулли тесе мана каланӑ пекех сунать ҫав сӑмахсем. Тепӗр чухне хам сисмесӗрех ҫак юрӑна эп Транспорт ҫинче пырави ӑшра юрласа яраттӑмччӗ, тепӗр чухне кӑштах саспа та тухса кайчӗ пулмалла. Ҫынсем кӑшт ман ҫинелле пӑхнине сиссе чарӑнаттӑмччӗ вара ҫакӑн пек. Урӑхле пӗр сӑмахпа каласан кӗлӗ вырӑннех пулнӑ ҫак юрӑ. Вара ҫав юрӑ вӑл манӑнне кӑна мар, мӗнпур халӑх чӗрине те вырнаҫтӑр тесе кӗвӗленӗ пуль Анатолий Никитин ҫак юрра. Михаил Николаевич сирӗн сӑмахсемпе ҫырнӑскер. Ун чухне ун пирки шутламан ӗнтӗ паллах. Тӗлӗнмелле, тӗлӗнмелле историка сапатын надежда. Сӑнасӑра эпна хамӑн савнине халаса ҫырнӑ вӑл. А эсна хӑй пек ишӗннӗ, хӑй пек ишӗннӗ. Апла пулсассӑн тен сӑнласа та ҫавӑн пек пӗтӗм халӑх Вӗсем чӑваш пикисем ҫапла йышӑнаҫҫӗ сатюра. Кунта ӗнтӗ ман шутпа композиторпа поэтӑн э, хӑвачӗсем пӗрлешсе кайни иккӗшӗ те э, чӑн-чӑн арҫынсем юратма пӗлеҫҫӗ. Аха пӗр шухӑшлу пулни те э, ҫав юрату икӗ арҫын юратӑвӗ пире ӑшӑтса тӑрать ҫав юрӑ урлӑ. Пурнӑҫра вӑл таса юрату пултӑр тесе ҫырнӑ юрӑ тесе шутлатӑп эп ҫак, ҫак юрра. Таса юратыран лайӑххи ним те ҫук. Пирӗн юрна хамӑр иксӗмӗр юратӑва мар вӗт-ха, малалли ӑрӑва та вӗрентсе хӑвармалла, пӗр-пӗрне юратмалла, пӗр-пӗрне хисеплемелле. хисеплемелле, юрату хӑвачӗ пӗр-пӗрне парнелемелле. Пирӗн хамӑрӑн пурнӑҫ кӑштах та ҫӑмӑлтарах пултӑр тесессӗн. Эп те сирӗнпе килӗшетӗп. Енчен те юрату чунра хуҫалансассӑн ҫак ҫынсем хушшинче те ӑнлану ытларах пулать, ҫӗр ҫинче те ҫакӑн пек вӑрҫӑ-харҫӑ сахалтарах ҫапла. Типтерлӗ. Паян пирӗн хушӑра кунта ҫамрӑксем те лараҫҫӗ. Мӗнле илемлӗ, илӗртӳллӗ хӗрсем пур. Наташа, Вот эс ҫак юрӑ пирки мӗн шутлатӑн? Ҫӗнпӗт пӗррехинче кайнӑ пӗр Антон Никитичпа Пушкӑрт Республикине, ман хамӑн савни кунта юлнӑ ӗнтӗ Чӑваш Республикинче. Эпир янӑччӗ машина ҫинче диск Анатолий Никитин кӗвӗлен юррисемпе. Унта ҫын пек кӑвак ҫеҫпӗлӗ юрри янӑранӑччӗ. Эп астӑвап ларнӑччӗ те макӑрнӑ, мӗншӗн тесессӗн мӗнле курянатӑмччӗ хамӑн савни кунта юлнӑшӑн. Унта Надежда Ивановна говорит, сӑмахӗсем юрату пирки, юрататӑп сене. Юрӑн хӑвачӗ ҫакӑнта та иккен. Юрӑн унӑн вӗт-ха ҫӳл тӳпене те вӗҫтермелле, куҫран куҫ ҫул та кӑлармалла. Вара вӑл чӑнах та чӑн-чӑнах ҫын чӗри патне ҫитет. Енчен те юрӑ сӑмахӗсем те кӗвви те ҫынна хумхантараймасассӑн куҫҫуль кӑлараймасассӑн, кулӑ ҫуратаймасассӑн, вара вӑл чӗрӗ юр мар, ҫапла-и? Халӗ вара юратнӑ кураканӑм, эпир санпа пӗрле кӑвак ҫеҫпӗл юрра итлесе киленӗпӗр.

Халь эпир санпа пӗрле тата ҫак кӗрекере пухӑннӑ пултаруллӑ ҫынсемпе пӗрле тепӗр юрра тишкерӗпӗр. Унӑн ячӗ «Савни ҫумра ҫук». Михаил Николаевич, чӑнах та ӗнтӗ савни ҫумра ҫук чухне чунра яланах тунсӑх хуҫаланать. Эсир ҫак сӑвва сирӗн савни ҫумра ҫук чухне ҫырнӑ пулмалла-ха. Мӗнлерех эсир ун чухне тунсӑхларӑр, ҫав саманта аса илер-ха? Эпӗ хамӑн пысӑк калӑплӑ хайлавсене ҫырма час-час писательсен ҫуртне тухса кайаттӑмччӗ. Вӑт ҫырса ларап та аса илеп, сӑнласа та ҫапла. Санӑн мӑшӑра сӑвӑ тухать, ҫыратӑп та ярса паратӑп. Расстӑвап ман мӑшӑр питӗ типтерлӗ ҫын вӑл. Эпӗ ҫырнӑ ҫырса янӑ ҫырусене те, ҫав сӑвӑсене те ялан пухса пырать. Хӑш-пӗрне таврӑнап та кӑтартать, тӗлӗнсе кайатӑмччӗ, тӗлӗнсе кайатӑмччӗ. Ҫав пек сӑвӑ ҫырни. Вот ҫавсенчен пӗри ку вӑл, пуласа та ҫапла. Писательсен ҫуртӗнче кусӑпа Переделкинра пурӑннӑ чухне ҫырса Розӑна хамӑн нушара ярса панӑ. Курас килетчӗ пуль. Хӑвӑртрах киле таврӑнас килетчӗ пуль. Ывла ӗнтӗ пӗртен-пӗр ҫав хамӑн геройсем пуррипе кӑна, вӗсене курнипе кӑна ӗнтӗ мана тытса геройсем ҫине ҫырса романа ҫырса пӗтермелле. Халӑха кирлӗ япала вӑл историллӗ роман. Ҫавӑнпа Мӑшӑр яланах хавасланса кӗтсе илнӗ. Сӑвӑ ҫырнӑ чухне те, роман, калав, эссе ҫырнӑ чухне те яланах ҫын хӑйӗн шухӑшӗсемпе пӗччен тӑрса юлать. Енчен те ҫав пӗчченлӗх пулмасассӑн пысӑк шухӑшлӑ, ӗмӗтлӗ, калӑпӑшлӑ хайласем ҫуралмаҫҫӗ. Ҫапла, вот калӑпӑр, пӗр-пӗр роман ҫырнӑ ҫине вӑтӑр хӗрӗ герой. Вӗсене вӗт халь сана курнӑ пек, вӗсене пурне те курмалла. Тата тӗлӗнмелле самант, ҫак сӑвӑ пирки каласассӑн. Ҫав самантрах темскерле маннӑ лӑп манӑшнӑ пек пулать те, вӑл геройсем ҫухалаҫҫӗ те, мӑшӑр сӑнӗ тухса тӑрать те сӑвӑ ҫуралать. Ҫыравҫӑн чунне ӑнланса пӗтерме ҫук-ха. Ӑна ӗнтӗ, ман шутпа, психологсем те, ӑсчахсем те нихӑҫан та тӗплӗн калас парас ҫук. Вӑл ҫырасси вӑл хӑй вӑл вӑрттӑнлӑх. Епле шухӑшсем ҫурални, епле вӗсем хут ҫине шӑрҫаланни ӑна ӗнтӗ ҫыравҫӑ хӑй ҫеҫ пӗлет. Ман шутпа, кӗвӗ ҫырасси те ҫавах пуль. Мӗншӗн тесен эсир кӗвӗ ҫырнӑ чухне каллех пӗччен тӑрса юлатӑр, ун чухне сире темле юрататӑр пулсассӑн та савнине, вӑл сире юнашар чухне чӑрмантарать. Сирӗн хӑвӑрӑн шухӑшсемпе, хӑвӑрӑн чунра ҫуралнӑ кӗвӗпе пӗччен тӑрса юлас пулать. Ку сӑвӑ пирки ӗнтӗ, паллах, кунта уйрӑмах пур. Мӗншӗн тесен халӗ пӗр Тепӗр хут эсир ҫырнӑ сӑвӑсене халь хальхи вӑхӑтпа ҫыхӑнтарса кӑларас терӗмӗр ӗнтӗ. Мӗншӗн тесессӗн ҫамрӑксем те халь тунсӑхлаҫҫӗ, савнисемпе те час-час тӗл пулаймаҫҫӗ. Хан эпир пӑртак шута илтӗмӗр ӗнтӗ Надежда унпа иксӗмӗр ҫак юрӑпа кӑларас терӗмӗр ӗнтӗ. Анчах та пирӗн ытларах кунта ҫамрӑксем, кӗҫӗннисем те килеҫҫӗ. Пирӗн ушкӑна вӗсене валли те пирӗн репертуар хатӗрлемелле, вӗсене те юрӑсем те юрлаттармалла. Ҫавӑнпа та пирӗн пата икӗ ҫап-ҫамрӑк пӗчӗк хӗр пирчисем килчӗҫ ун чухне. Вӗсем шкулта ҫиччӗмӗш класра кӑна вӗренетчӗҫ-ха. Юрлас та килетчӗ пулмалла вӗсен, сцена ҫине тухас килетчӗ пулмалла. Вара пирӗн пата вӗсене пӗр питӗ пултаруллӑ чӑваш Ҫынни илсе килчӗ. Итлесе пӑхӑр-ха ҫак хӗрсене. Итлесе пӑхрӑмӑр, пӳре вӗсем питӗ килӗшрӗҫ. Ҫутӑ чунлӑ, тап-таса. Камсем-ши вӗсем, пӗлес килет. Э, Марина Богдановӑпа Катя Евгеньева пулчӗҫ. Вӗсене валли Юрӑ. Юрӑ. Кирлӗ пулчӗ пире. Кирлӗ пулчӗ. Анатольпа иксӗмӗр шутласа пӑхрӑмӑр та мӗнле юрӑ ҫырмалла-ши? Вӗсем те ӳссех пыраҫҫӗ вӗт-ха. Пӗрремӗш юрату туйӑмӗсем те ҫуралаҫҫӗ вӗсен. Анчах та ҫав пӗрремӗш юрату туйӑмӗсене пирӗн каллех тӗрӗс ҫулпа кӑтартмалла, ыттисене, ҫамрӑксене. Вара ҫак Маринӑпа Катя валли Анатолий ятарласа ҫак сӑвва суйласа илчӗ Сергей Михайлович Николаевич. Вара ҫакӑн пек питӗ илемлӗ, чуна килӗшекен юрӑ пулса тухрӗ. Хӗр пӗрчийӗсем те кусем, Маринӑпа Катя та иккӗш вӗсем килӗштерчӗҫ ку юрра. Вӗренме пуҫларӑмӑр эпир вӗсемпе, вара халӑх патне ҫитертӗмӗр. Халӑх та кӑмӑлларӗ ҫак юрра. Савӑнатпӑр, юрату пултӑр вӑл. Пирӗн таса юрату пулмаллине те вӗрентмелле, ҫамрӑксенченех пуҫламалла. Тӗрӗсех. Тен, халь вӗсене итлесе пӑхӑппӑр. Мӗн шутлаҫҫӗ вӗсем ҫак юрра юрланӑ чухне? Мӗнлерех туйӑмсем хуҫалаҫҫӗ вӗсен чунӗнче? Савни ҫумра ҫукки вӑл пурне те кулянтарать, шухӑшлаттарать, куҫҫуль кӑларать. Тепӗр чухне Марина вот санпа та калаҫас килет. Пӗр-ик сӑмах тин каласа кӑтартатӑн хӑвӑн чунунта мӗнлерех туйӑмсем хуҫаланни пирки. Ҫак юрӑ пирӗн чи пӗрремӗш юрӑ-хӗшӗмпе эпир пысӑк сцена ҫине тухрӑмӑр. Пӗчӗкскерсем вун виҫҫӗре анчах халӑх та ҫак юра питӗ кӑмӑлласа, савӑнса килӗштерчӗ пулмалла. Сцена ҫинчен пӑхатпӑр та зала кашни ҫын юрлать пирӗнпе пӗрле, чуна савӑнтарать. Ҫак янташ ушкӑнра эсӗ хӑвна тупайрӑн-и? Янташ ушкӑнра хама тупнӑ пуль тесе шутлатпӑр. Пурте пире ӑшӑ кӑмӑллӑн йышӑнчӗҫ, ҫав савӑнтарать пире. Сана аҫупа аннӳ концерт вӑхӑтӗнче сцена ҫинче курсан хӑйсене еплерех туяҫҫӗ савра? Аттепе анне пире сцена ҫинче курсан питӗ савӑнаҫҫӗ, усӑсӑр ӳстермен тесе шутлаҫҫӗ пуль. Питӗ кӑмӑллӑ апла пулсассӑн. Мӗнех санӑн аҫупа аннӳ те тата ытти куракан та пирӗнпе пӗрле халӗ ҫак юрра итлесе савӑнать пулӗ тетӗп. Аслӑ уйра ҫиччӗ чечек, ҫиччӗшне те татрам эп.

Юратнӑ кураканӑм, чуна уҫса калаҫса эпир тепӗр юрӑ патне те ҫитрӗмӗр. Унӑн ячӗ мӗншӗн эпӗ хӗвел мар-ши? Ӑна пӗр сире юратса янташ каччисем юрлаҫҫӗ.